Hemmäze salam. Men Gözel. Bu gün men size Türkiýe talyp haklary maksatnamasy hakynda aýdyp berjek. Bilşiňiz ýaly, köpüňiz bilýänsiňiz, belki görensiňiz, biz UniTürkiýe TikTok kanalymyzda Türkiýe talyp haklary maksatnamasy hakynda gürrüň edipdik. Ýöne biz türkçesini YouTube kanalymyzda goýupdyk, ýöne käbiriňiz türkmençe de goýup bilersiňizmi diýip käbir soraglar gelipdir. Siziň üçin men jikme-jik şekilde Türkiýe talyp haklary maksatnamasynyň nämedigi hakynda azajyk size informasiýa bermekçi. Türkiýe talyp haklary maksatnamasy näme we bu kim tarapyndan berilýär? Türkiýe talyp haklary maksatnamasy Türkiýe döwletinde okamak isleýän ähli talyplar muňa gatnaşyp bilerler we Türkiýäniň öz döwleti tarapyndan berilýär. Bu maksatnama hemme kişiniň gatnaşmagyna mümkinçiligi bar. Ýöne käbir şertler bar. Men häzir ol şertlerini hem size aýdyp geçmekçi. Ilki bilen talyp haky diýemizde köpiňiz diýýäňiz, talyp haky näme? Talyp haky stipendiýa. Size döwlet belli bir möçberde stipendiýa berýär we size käbir şertleri ýerine ýetirýär. Bu talyp haklary maksatnamasy Öz içine nämeleri alýar? Men siziň üçin olary ýekeme-ýeke sanap bermekçi. Ilki bilen, Talyp haklary maksatnamanyň birinji size peýdaly zady, sizi uniwersitete ýerleşdirýär we islän bölümiňizi ýazýaňyz, şo islän bölümiňize özleri ýerleşdirip berýär. Ikinji, size aýlyk stipendiýalary berýär. Stipendiýalar bakalawrlar üçin aýlyk müň lira, master etmek isleýänler üçin müň dört ýüz lira, we doktorantura etmek isleýänler üçin müň sekiz ýüz diýip, bu bahalar tölegler üýtgäp durýar, ýöne biz Türkiýe burslary websaýtynyň maglumatyna görä size aýdyp berýäs. Saglyk ätiýaçlandyryş sigortaňyzy töleýärler, Türkiýede galanyňyzda umumy ýaşaýyş jaý tölegiňizi töleýärler, diňe bir gezeklik uçmak üçin öz uçar biletiňizem töleýärler. Tabşyryklar haçan başlanýar diýemizde, Tabşyryklar şu wagt dowam etýär, ýanwar aýynyň onundan fewral aýynyň ýigrimisine çenli dowam etýär. Şoň üçin howlugyň, wagt çalt geçýär. Iň soňuna galmaň, sebäbi iň soňunda hemme kişi gatnaşmak isleýär we internetde problema bolup biler. Her hili problemalar bolmazlyk üçin siz şu wagtdan gatnaşmany başlaň. Netijesi awgust aýynda belli bolýar. Ýöne. Kabul edilişi üçin ýaş çägi bar. Şunuň köpügiňiz sorapsyňyz, ýaş çägi barmy diýip, hawa ýaş çägi bar. Bakalawr üçin ýigrimi bir ýaşyň aşagynda bolmak we magistr üçin otuz ýaşyň aşagynda bolmak, doktorantura üçin otuz bäş ýaşyň aşagynda bolmak gatnaşmak üçin size belli bir şertlerinden biri. Nireden tabşyrmaly, nädip tabşyrmaly, ýa özümiz tabşyrmalymy, siz tabşyryp berýäňizmi diýen soraglara jogap bermek isleýän bu programma siziň özüňiz tabşyrmaly. Biz şu ýere web sahypasyny, Türkiýe burslary sahypasyny goýarys, şo taýdan özüňiz girip, ähli dokumentleriňizi ýükläp gatnaşyp bilersiňiz. Eger-de siz gerek dokumentler hakynda Bize soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz ýa-da aşak kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Biz size e, jogap bermäne çalyşarys. Şu wagtlykça Türkiýe talyp haklary maksatnamasy üçin size gerek maglumatlar şular. Men diňläniň üçin sag boluň.